Kum sangni sawm panga ah Miss Universe thlanna ah thil thleng duh awm lo tak mai miin an sawi pe em em, internet khawvel awm reng tawh tur thil kha in la hre ve reng hlawm em? Haw, Steve Harvey kha thil dik lo zawk hrilh niin pakhatna tia lo puan tawh Miss Colombia chu pakhatna ni lovin Miss Philippines zawk chu pakhatna a ni a rawn ti hle a ni. Tichuan le, boruak zawng zawng chu a rawn danglam ta vek mai a, a rit ta hle. Miss Colombia zawk chu zak tak leh rilruna tak, hrilhhai leh awmdan tur ber pawh thiam lovin a ding ta reng mai a, a tap nghe nghe a ni. a chhan chu minute li chhung vel chu miss universe angin a lo awm hman tawh a a tan chuanin a hreawm duh khawp ang minute li hnua thil chu a danglam leh ta hlawp mai si a tin hall chhungah chuanin amah chhawiawm tura local an ram mite pawh an awm ve bawk a chung hote pawh chu an rilru a na in an hrilh hai hle a ni. kha thil thlen hnawah khanin engtin nge an awm zui tak zel le? Miss Universe leh Host Steve Harvey te inkar boruak te hi a tha chho ta zel nge? A chhe hlen ta zawk, an inngaidam nge? Inngaidam lo. Tin, Miss Universe 2015 a Colombia ram Iowa kal ta Adriana Gutierrez career hi engtin nge a nih tak zel, engtin nge a awm tak zel te inhriat theih nan a tawp thlengin in lo ngaithla ve dawn nia. Ahh
there's I have to apologize.
Khatia stage ah khawvel mipui ram hrang hrang atanga TV kal tlang ah an lo thlir thap lai a, zak leh rilru na taka a awm lai a, a rilru a sawi chhuak a. Miss Colombia Ariadna Gutierrez chuanin a hnu a ABC News ti hian a hrilh. Khawvel mi zawng zawng te hma ah tih mual pho ka ni ang maiin ka inhria a. A hnu ah phei chuanin ka tap nasa lutuk, ka mittui a tla nasa thei hle a. In ah ka awm deuh chhuat a, ka eng tih mah a tui thei tawh lo. Ka nu te room ah ka lut thin a, an bulah chuanin ka tap tawp thin, tiin a sawi a ni. Tin Ariadna chuanin show runner te chu a dem deuh ber bawk a, an chet fimphur tawk lo avanga a natna te a sawi a ni. minute la chhung nge nih i suang tawh na zawng zawng an ti chhe vek thei, chutiang lo deuh te pawh chuanin kawng dang hmangin an la ti chhe thei cheu bawk a, ka ngaihdan chuanin kei leh hmeichhe dang rilrut tur engmah an ngaihtuah lem lova an dawn lem lo, nasa tak leh rim taka tih tak zeta kan lo beih ve ngar ngar na tin khang hmeichhe ho dang te pawh kha keimah chauh ni lovin tute rilru mah hi an dawn sak lo, anni chuanin awlsam tein an duh dan chauhin thil an thlak danglam zung zung thin niin ka hria tiin a sawi a ni. Tin, thil thlen hnuah backstage lama host Steve Harvey pawhin Ariana Gutierrez chu ngaihdam dil tumin a va bia a, Mahse, boruak a la ni nei nuai lutuk in amah Ariana Gutierrez pawh a la hrilh hai rih a, a rilru a la na bawk nen. Chuvangin pangngai tak pawhin ngaihdam a dil thei lo va. A hnuah Steve chuanin pangngai taka mimal taka hmaichhanah ngei ngaihdam dil a duh a, Ariana agent te pawh a bia a, Mahse a riana rilru la nat zual lai te a ni rih bawk nen, amah ngaihdam dil tura kal tum Steve Harvey pawh chu hmuh emaw biak a duh rih lo va, tuma tihbuai loh leh biak buai loh a duh ber rih a ni. Chu chu a chhungte bula a hrilh dan a ni bawk a, tichuan Steve Harvey nen pawh mumal tak leh pangngai takin an inbe hlei thei lo a ni. Adriana chu a rilru a na ve ngang a niang, a sawi bang thei lo. Minute rei lo te chhung lek mah ni se, kei rilru natna erawh hun rei tak awh tawh tur a ni a. Tin, thil thlen lai kha engkim record a ni a, TV a pek chhuah a ni bawk a, a awmzia chu Internet ah a awm reng tawh dawn ti na a ni. Online ah hmuh fuh tur a rawn awm reng tawh ang a, chu chu ka tan hianin a lawmawm loh tak zet a ni, tiin Kawmsang hnih sawm panga Miss Universe thlanna thil thlen hnuah khan a sawi a ni. Arianna Gutierrez chuanin kum sanghnih sawm panga Miss Universe host tu Steve Harvey a dem fai vek bik lo va, mimal taka dem a nei ve lem lo. Ani chuanin show buaipuitute ho zawk a dem mah zawk a. Mahse, khawvel mipuite chuanin host Steve Harvey chu an dem rawn thung a, Colombian ho pawhin an ngei hle a ni. Chu chu Arianna Gutierrez pawh hianin a sawi bawk. Steve Harvey erawhin tih sual em em a nei lem lo, result pek sual a ni ve mai a, a petute thiam loh zawk a ni a, chu chu showrunner te an ni. Ani chuanin card a dawn te a chhiar chhuak mai zawk kha a ni a, mahse a hming chhe ber erawh Steve a ni tlat thung. But the guy in my ear said read the next name, now the teleprompter just said and the new two thousand and fifteen Miss Universe is and the next he said read the next name, now, now, I said Miss Columbia,

Mahse, khami kûma a chunga thil thleng kha a vân neihna kawng inhawn ṭanna tûr te pawh a lo ni zâwk mahna, tuarna phêna malsâwmna te pawh a ni mahna, a hun laiin a tân hrâwm viau mah se, a hnua a tân hlawhtlinna kâwl a rawn êng chho ta daih mai a. Miss Universe show-a a chunga thil thleng avâng chuanin a lâr phah hle a, a viral a, chu chuan a mahhretu leh lainattu tam tak a siam ta a. thla hnih a han liam miah chuanin film chang tura sawmna te a dawng ta hial zawk a ni. A film chan hmasak ber tur a ni bawk a. Return of Xander Cage ah khanin a in lan ve a, a la hit viau zui leh nghal. Lola role a chang a, actress anga a debut na a ni bawk a ni. Tin, Kawmsahni sawm paruk, February, thla pawh khanin White House ah Colombian President Juan Manuel Santos chu zui ve tura tih a ni a, A tih laia US President Barack Obama nen pawh khanin meeting pawimawh tak te an nei dun bawk a ni. Chutiang khawp chuanin hun pawimawh tak te a hmang chho ta a, mi pawimawh tak tak te nen an buai chho ta reng zawk a ni. Tin, Oscar Award simna te pawh a inlan bawk a. Kum sanghnih sawm panga a Miss Universe stage ah na mel lova a zah a, a rilrunat hnuah thla hnih a liam meuh chuanin thil duhawm hlirin a lo hmuak emaw tih mai tawh tur a ni a. Miss Universe-a thil thlengte avanga a natnate pawh damsan zung zung thei tur khawpin hlawhtlinna leh hlimna tur hlir chuanin amah chu a lo hmuak nghal a ni. Tin, kawm khat a liam meuh chuanin a rilru nat avang leh a zah lutuk avanga rei tak pawh pangngai taka a biak tawh loh Steve Harvey pawh hmai chhanah ngei amah ngeiin a be thei ta a. Tin, Steve Harvey chuanin a show-a Steve Harvey TV Show-a a inlantir bawk a ni. Steve chuanin a show-ah chuanin a sawm a, chutah chuanin mi zawng zawng hmuh lai ngeiin, mi zawng zawng thlir chap laiin inngaitawm tak chungin ngaihdam a dil tha hle a ni. Adriana Gutierrez pawh chuanin a ngaidam bawk a. Tin, kum sangni sawmpauka Miss Universe an neih tak Philippines-a an neih takah pawh khanin stage-ah an mi pahnih hi an lo inkuah tawh bawk a. an inkar ah boruak duh awm lo awm tawh lo va, Adriana Gutierrez pawhin a natna te chu a damsan ve ta a ni tih lantir nan anni pahnih chu an inkhawh a ni. Mahse Adriana Gutierrez chuanin Steve chu fiam ve deuh zeuh in, Steve, tihsual tawh awilo aw, a ti ve nghe nghe. Tin, Adriana Gutierrez chuanin hmai chhan ah ngei step bulah chuan in kum sanghnih sawm panga thil thleng vang khan in mi tam tak in an huat phah chiah a mahse keiman ka hma ngaih che tih i hria a chu baka pawimawh chu a awm chuang lo ania a ti thil thleng avang khan in haw step harvi pawh hi in thiam lo reng reng in a kum a kum chuang chu hun a hmang ve a mahse ariana guterres in a ngaidam a ni tih a hriat hnu ah chuan in ani pawh a thaw vek ve huai ang chu. Miss Columbia 2015 hianin a chunga thil thleng te chu atan a nun thlak danglam hluk tu a ni a ti a. A tirah chuanin a eng lam zawnga thil thlir a harsa ve a, Ka zak ngawih ngawih a, ka na ngawih ngawih, pawna chhuah a TV a han inlan te, tina programme vela kal te kha ka zak tawh a, ka ram mipui te hmachhawn kha ka zak a ni deuh ber. Ka in khung reng a, ka chap reng ringawt bawk a, engkim mai a tawpah ka ngai, mahse hetian ka ngaihtuah tel ve bawk a. tute emaw thil tih sual palh avang mai mai in ka dam chhung in ka nun hi a duh awm lo leh hnung tawlh zawng in hman ka duh lo ka phal lo bawk ka tan chona ni zawk si la thil thleng avanga ka natna te ka zah ngawih ngawih na te huat na te zawng zawng te pawh kha nakin zel a keimah min siam tha tu tur min la ti chak chho zel tu tur atan te pawh hmang ta daih zawk ila thil thleng te chu internet ah awm reng tawh dawn mah se kei rawh khang hun lai a tan reng kha ka duh lo avang leh hlima hlawh a tlin tla duh zawk avangin ka hmaa thil awm chu a lian emaw, a te emaw, a zahthlak emaw, a na emaw sut tlang pawp pawp ka duh zawk a ni, a ti a. Tichuanin tun dinhmun hi a thlen phah ta a, a hlim ta nge nge ni. Adriana Gutierrez thil dawn hi tuarna phelna malsawmna an tih ang deuh kha a ni a, khatiang kha thleng ta lo se, amah kha hreawm tak leh zak tak khan inawm hmasa phawt lo se chuanin a hnua offer dawn zawng zawng te, hlawhtlinna a chan chhoh tak zawng zawng te pawh hi a nei kher lo mai thei bawk a ni. Offer a dawn zawng zawng te khan amah hi an rawn belh phah kher lo mai thei a ni. Ni e, engkim mai hi chhan neiin a thleng thin an tih kha maw?